Yes. Ngoro Junior eh, kiumia kĩhĩtũku nĩ ũrega gwĩkĩra post harĩa ũkĩrongoreria mũigei wa Njoroge hihi no twende kũmenya atĩrĩrĩ na mafans yaku nĩ kĩĩ kĩrarĩa kĩngĩ Ĩĩ eh, kwarĩ na ngahĩha o nini ya maũndũ merĩ matatũ ya kwana mũigai but uh, kĩrĩa gĩatũmire mũndũ ekagwo ũguo ĩ ngoro ĩngĩturwo na ngoro ĩngĩigua ruo rĩ ũcoke mwethe wethe wethe wethe mu- mu- mu- mũnyitithania ndiũka nĩkĩo gĩkũyũ kana wethe mũndũ ũrĩa ũ- ũgũtũma mũnyitane Eh, kĩhoto kĩu kĩage wanyita Ĩĩ. mũndũ nyekaga rĩmwe maũndũ nĩ ma- nĩ matũkũya ma ngoro na still maũndũ macio no mega tondũ no makĩndeithĩtie tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ through through mũndũ ũgwĩtwo William Samuel Ruto nona nĩ twanyitana na Muigai na ona ũmũthĩ nona nĩ nda post atĩ niĩ na Muigai twĩ hamwe mũno

abangire event thĩinĩ wa wa Ndumberi but thĩinĩ wa event ĩyo yake nyahithanirie event ĩyo tene ya mahoya na nyatwĩkĩrĩte ithuothe nginya na mũigai wanyita arĩ mahoya wanyita but event ĩyo yarĩ ya Azimio no rĩrĩa twacokire kũmenya ndamunegerie nĩ gũtwĩkĩra event ya Azimio na ithuĩ tũrĩ a Kenya kwanza wanyita magĩcoka mũndũ gwĩtwo Moses Kuria athiĩ kũ makĩmũhũra na mahiga wanyita so ngĩmũria nĩkĩ gĩatũma mwĩke ũguo Ũreka- ũratwĩkagĩra nyamũ yaku ya mahoya ũramĩtaga ya mahoya nĩkĩ na ndĩarĩ ya mahoya ĩrarĩ ya azimio Ĩ, tondũ mũbangi wa event ĩyo na sponsor event ĩyo arĩ gavana nyoro wanyita hwaĩ gavana nyoro agĩ support that event wanyita ũcoke niĩ na ndĩ wa William Ruto woe ũnjĩkĩre thĩinĩ wa event ya azimio wanyita ngĩmwĩra nĩ watũhĩtĩria mũno na nĩ weka ũru mũno so njoroge nĩ ũndũ wa maturo make ndĩkũbĩra akĩonete handũ hangĩ angĩhota kũni attack

riria ndanamũnengera mbia faction igĩrĩ ithatũ rĩ arĩire gũkũ first mbia icio ndanamũnengera nĩkĩ he mbia ndanamũnengera ona atoĩ tũthiĩte kũina ta faction ta ĩno tuma ũmũthĩ ona gũkagĩa mũteti agoka mũteti ũcio akaruta mbia Ona- ona atoĩ atĩ atĩ aini aigana ona nĩ maheo mbia cigana ona atoĩ kaũndũ kau karathiĩ na mbere kamera njoroge ũka he handũ tũgũthiĩ handũ hana tondũ he kĩndũ kĩaheanwo na ndingĩenda ũrũ ũguo no nginya heo mbia irĩkũ mbia icio ndĩna iniki mũno aina a mũndũ gwĩtwo njoeri mũcembe nyairĩ ũhoro wa maũndũ macio

nawe ugucoka wone thina na andu acio megucoka mathie ari hwaini na muka na ari hwaini na ciana ciake we wachana na hiyo mambo we itikira kuhorera we thie thio faction iyo thie ukenere uri gukenera wona ni haraikio maigana ngahi cio we mwana kehera tiga mbara andu acio megukenanira na wona muteti urakwira wikie mahiga mwire we muriu muroe kihi giake muroe muka amutware haria mbere eh, aikie mahiga mukagikia mahiga icoki tondu mukaumira ri eh, we no kumutwara thibitari okorwo ni kihi giake giikia mahiga ri niguo kumutwara thibitari na gwake nikuo gukumia no we muteti ucio agacoka athurwo oe ndege athie kuria guthie wogatigwo na thina uretigira gwikia mahiga niki uretikira mbara icio citari na njira ciake we waneo kirwa ne noko ni mabando macio kuoya manyamu macio kuoya ri we ndu neo magana maku mere ndu neo magana maku matatu kana ngiri yaku thio we manyamu macio ugu iguru ugiriria ugiriria wona hau mangahia we poterea mbali wachana na hiyo mambo thie gwaku nyumba urie ngiri yaku wega na kanyama gaku wega na matharu maku wega ucoke utirihira hau Eh, muthenya uyu ungi ri we umwira nyurakenerire no ndugetikire gutwarwo mbara-ini o ciothe ni muteti o wothe Nĩguo. Aya twakena muno Ngaruya Junior twagicokia ngatho. Tukuranageria na Ngaruya Junior na Idika hihi na cigo cia mwisho. itanauma no no no nyende kuhoera munene wakwa kura mundu gwitwo William Samuel Ruto mweri kenda mweri wenana ndamuthaitha inyuothe itikirai kumira eh mundu nyi atuteithirie muno na gutiri hindi mundu angigukiriria ngari ucoke nayo oe ngari iyo umukomerie tutingitikira gukomeria mundu witagwo William Samuel Ruto ngari ye o yothe tutikitiga kumukomeria kindu o giothe mundu ucio mbere njoke ngania aria mararuta nyamu ici mucietaga atia ici ici murauga ati anga Raila niwe wi mbere eh nyamu icio na hindi hindi yo ngimambicanaga na Uhuru nyamu icio no ciarutitwo na kwiritwo mundu gwitwo Uhuru Mu- em, I mean Raila Amolo Odinga niwe wi mbere ciothe ciari ya Raila niwe wi mbere na mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ni ahotire so neno mararuta kuga ati Raila niwe wi mbere Raila gutiri kundu e mbere kuria guothe tuthiurukite thiini wa Kenya yothe gutiri handu ona hamwe Raila aratongoria gutiri ha- ona githumo kwao mundu gwitwo William Samuel Ruto niwe wi mbere so no request na githio kinene muno kuringana na uria mundu gwitwo Ruto atutaithire ndamuthaitha ndamuthaitha ndamuthaitha mweri kenda mweri wenana ukirai tumire kanini na kanene turugame na mundu witagwo William Samuel Ruto ona ndikuona miaka mingi nitumunenge ni miaka itano Eh, tumunenge ni miaka itano aruta wira mwega ri tumuonge na miaka itano okorwo ndakaruta wira mwega ri tumwire inuka sugoi